Génesis capítulo 2. Upéicha ojejapopa yvagakuéra ha ko yvy ha opaite mba'e oĩva guive ipype. Ha og̃uahẽvo pe ára sieteha, Ñanderuete ojapopa rire hembiapo, ha'e opytu'u pe ára sietehápe opaite hembiapo ojapo va'ekuégui. Ha Ñanderuete ohovasa pe ára sieteha, Omboyke ha ombo'arete pe ára pévape opytu'úgui ipype opaite hembiapo ojapo va'ekuégui. Adán ha Eva oiko yvaty Edénpe. Upéicha Ñanderuete ojapo ypy va'ekue yvagakuéra ha yvy, ha ndaipóri gueteri yvyra ha ka'avo ñumegua. Ñanderuete ne'ĩra gueteri omongy vy'apére, ha ndaipórigui kuimba'e ha kuña oñangarekokuaáva temitỹnguéra rehe. Yvýgui opu'ã ytĩmbo omohe'õ hag̃ua pe yvy ape. Upéramo Ñanderuete ojapo pe kuimba'e yvy tĩmbógui ha oipeju itĩ pe ijespíritu oporomoingovéva. Upéicha ha'e omoingo pe kuimba'épe. Ha Ñanderuete oñotỹ peteĩ yvaty Edénpe kuarahy resẽ gotyo, ha omoĩ ipype pe kuimba'e ojapo va'ekue. Ha Ñanderuete omoheñói yvýgui opaichagua yvyra iporãva pe kuimba'e resa renondépe, ha iporãva hi'upyrã omoheñói avei peteĩ yvyra oporomoingovéva yvaty mbytépe. Ha avei peteĩ yvyra oikuaaukáva pe mba'e porã ha pe mba'e vai. Ha'evéngui osẽ peteĩ ysyry omohe'óva pe yvaty, ha upégui oñemohakamby irundy hendápe, pe ysyry peteĩha héra Pisón, kóa ojerepa Ávila yvýre oĩháme óro. Ha upe tetã megua óro iporãite upépe oĩ avei mba'e ryrãkuã porã, bdeelio ha pe itavera ónice, Pe ysyry mokõiha héra Gihón kóva ojerepa Cus yvýre, ha pe ysyry mbohapyha héra Hiddekel, Tigris, kóva osyry Asíriagui kuarahy resẽ gotyo, ha pe ysyry irundyha héra Éufrates. Ha Ñanderuete ogueraha Adánpe Edénpegua yvatýpe omba'apo hag̃ua ipype ha oñangareko porã hag̃ua hese. Ha Ñanderuete he'i ichupe, Opaite yvyra yvatýpe oĩva guive ikatu re'u, pe yvyra oikuaaukáva mba'e porã ha mba'e vaígui katu ndere'úi va'erã, pévagui re'uha ára añetehápe remano va'erã. Ha Ñanderuete he'i, Naiporãi pe kuimba'e oiko ha'eño, ajapóta ichupe g̃uarã peteĩ iñirũrã ha ipytyvõhararã opyta porãva ojuehe. Ñanderuete ojapo yvýgui opaichagua mymbakuéra ñumegua ha opaite guyra árare ovevéva, ha ogueru Adánpe ohecha hag̃ua mba'éichapa ha'e ohenóita peteĩte'íme. Ha Adán ohenoiháicha umi mymba oikovéva upéicha hína héra. Ha Adán ombohéra opa mymbakuéra ha guyrakuéra yvate rupi ovevéva ha opaichagua ambue mymba ñurupigua. Ha Adánpe g̃uarã katu ndaipóri iñirũrã. Upéramo Ñanderuete ombohopyhyeterei Adánpe. Ha ha'e oke aja oipe'a ichugui peteĩ iñarukã ikostílla ha omboty jevy ho'o oipe'a haguégui. Ha iñarukãgui Ñanderuete ojapo peteĩ kuña ha ogueru Adán rendápe. Aipórõ Adán he'i. Kóva ningo ojejapo che kangue ha che ro'ógui, kóva hérata kuimba'e irũ, kuña. Oñerenohẽ haguére kuimba'égui. Upévare pe kuimba'e opoi va'erã itúva ha isýgui, oñemopeteĩ hag̃ua hembireko ndive ha oiko va'erã hikuái peteĩ to'óicha, ha mokõivéva oĩ opívo. Adán ha hembireko ha notĩrivo ojuhegui.